U Chairman leh Lungrualpuite, Chibai ule. Tunlaiin India ramah mipuite rilru luah bertu thil pahnih Uniform Civil Code chungchang leh Manipur buaina thu a awm a. Heng thil pahnihte hian khawnang hawi thei lo leka, Kan ngaihtuahna min pawh pen sak laiin tun Parliament Monsoon Session-ah hian ngawi rengin kan tana tha lo deuh mai tur bil Central Sorkar chuan a lo pu lut leh ta a. Chu chu Forest Conservation Amendment Bill two thousand twenty three tih a ni a. A thu hi a technical deuh hlek a, ngun takin lo ngaithla ula, hei hi kan rilru kaptu bera kan hman zui ve leh a ngai dawn ta a ni. Forest Conservation Act nineteen eighty hian a bik takin India hmarchhak state panga Manipur, Nagaland, Tripura, Meghalaya leh Mizoram-a ramngaw te hi Min humhalh sak tha hle a ni. Chu dan ding lai tha tak chu tih danglam a lo ni a, kan state chhungah central sorkarin awlsam taka kan ram ngaw te thiata hmunhma a khuar theihna turin,

dah nghal a ni. JPC-ah hian Ministry pakua, Home, Defence, Tribal Affairs, Railways, Road Transport and Highways, Rural Development, Jal Sakti, Mines leh Donor, IO, te an tel a. Member sawmthum leh pakhat, Lok Sabha atangin sawmhnih pakhat, Rajya Sabha atangin sawm an awm Ruling Party member te hian an tam hneh hle. JPC chuan state thenkhat te hnen atang leh public atangin comment theh luhna hun ni sawm panga chhung lek an hawng a. Public atangin sawiselna leh ti danglam tura rawtna sangkhat leh zathum leh pakua a lut hman a ni. JPC hian Guwahati-a hmarchhak state aiawhte meeting an neihpui bawk. Mizoram sorkar hian EAF an CC ministry-ah leh JPC-ah te hian ngaihdan an thehlut ve ngeiin a rinawm a, Guwahati meeting-ah pawh hian an kal ve ngei ni a hriat a ni a, an ngaihdan thehluh copy te chu hmuh ve a chakawm khawp mai. JPC chuan July ni sawm pakhat sanghnih leh sawmhnih pathum khan sitting vawi kuahna an nei a. Sawiselna tam tak karah engmah ti danglam lovin draft bill chu a nih ang angin an pawmpui ta mai a. Ni sawmhnih, July, Sanghnih leh sawmhnih pathum khan Lok Sabha leh Rajya Sabha-ah report an theh lut ta a ni. JPC member zinga opposition member panga te chuan an pawmpui ve loh thu dissent note an theh lut ve bawk. Tichuan, Parliament monsoon session July ni sawmhnih, Sanghnih sawmhnih pathum atanga tan-ah hian pass an tum ta a ni.

One A leh Three C an belt a ni. He Bill hi keini hmarchhak state panga te tan chuan Bill sakei a tling a, a pawi theih dan tur tlangpui han tar lang ila. Pakhatna, he Bill hi intranational boundary atanga boruak mel a tea km za huam chhunga hman tur a ni. Mizoram chu a pumpuiin min huap deuh thawh dawn a nih chu. Pahnihna, KM Zabialin a huam chin chhungah chuan Forest Conservation Act nineteen eighty hmangin ramngaw kan humhalh thei dawn tawh lo va, Central Sorkarin ramvenhimna leh vantlang mamawh atan a duhna lai laiah Hmunhma a rawn khuar thei tawh dawn a, sipai hmunpui te, rail kawng leh kawngpui te, industry lian pui pui te dinin inchim ralna hmanraw tangkai tak a ni dawn a ni. Pathumna, chutianga ram venhimna emaw, development emaw chuan lama hmanga bu an rawn khuar dawn chuan Tun hma angin forest clearance an lak a ngai dawn tawh lo va, awlsam takin ram chu an suasam thei dawn ta a ni. Palina, tun hma khan ram ngaw thiah a nih dawn reng rengin hmun danga a aiawh tur ram ngaw leh a kaih hnawih a kaih hnawih ruahman leh nan compensatory afforestation atan sum tam tak an chawi a ngai thin a. Mizoramah pawh Compensatory Afforestation Fund Management and Planning Authority kan nei a, Chief Minister hi Chairman a ni nghe nghe a. He Bill hi pass a nih chuan engmah chawi tawh lovin a thlawnin an nei thei tawh bawk ang. Ramngaw Tihchhiat Man Chawi Thir Theihna Dan, Compensatory Afforestation Fund Act, Two thousand sixteen hi hman theih a ni tawh lovang. Pangnahna, The Scheduled Tribes and Other Forest Dwellers Recognition of Forest Rights Act two thousand six hian ramngaw tlawhchhan a ei zawngtu tribal te hi min hum nghalh tha hle a, he dan pawh hian min hum zo tawh dawn lo a ni. Parukna. Bengal Eastern Frontier Regulation nineteen seventy three Section pasarihna chuan ram lei lungfa ni lo te chuan kan ramah inhmun lo ram leh ram hausakna an neih ve a phal lo va. State sawrkarin phalna a pek te chauh lo chuan kan ramah ram neitu nihna An nei thiang ve lo. He dan hi British sorkar in min siam sak India independence hnuah pawh tun thlenga kan chhawm tak zel inner line permit thlenga kan pek theihna dan hi a ni a. He Bill hi hman a nih chuan vai ho in kan rama phalna la hmasa lovin industry lian pui pui te an din thei tawh ang. Harsatna kan lo siam sak chuan BFR eighteen seventy three chawp hian min paihsak lo ang tih a sawi theih loh. Vai danna dan, inner line regulation, te phei hi chu hnawk an tihna a rei tawh si a. Pasarihna, India Constitution Article three seventy one G chuan Mizo ten ram neitu nihna leh neitu nihna hlan chhawng theitu nihna min pe a. Hemi kal zawngin Parliament in dan a siam chuan Mizoram Legislative Assembly in rem an tihpuina resolution an pass a nih ngawt loh chuan, Man a ni ve lovang tiin min hum halh a. Tuna bil an put luh hian hei pawh hi a rawn kalh nghal der a ni. Kan Special Provision hmang hian he bil hi kan State a hmang ve lo turin kan nawr theih ang em tih pawh hi zawhna chhan awl lo tak a ni ta bawk. Tlangkawmna, He bil hmang hian kan ram leilung pumpuiah Central Sorkarin, Thuneihna min chuhsak a tum mek a, inhum hauh bikna dan hrang hrang kan neih mek te chu a hranpa min hlihsak si lovin, he Bill hmang hian thiam takin automatic in min hlihsak dawn tihna a ni. Kan sorkar leh kan MP te hian hma hruai se, mipuiin an kaihza veng ila, theihtawp chhuah dodal turin, Ka sawmin ka ngen a che u. Na kumah Lok Sabha election kan nei dawn a, he inthlanthlawm turah hian bjp paihthlak a nih theih nan hman kumah khan Kolkata ah Brigade Ground ah mega rally ropui tak opposition party ten kan lo nei tawh a, kei pawhin thusawina ka zu nei ve a nih kha. Khami ṭum khan Indian National Congress an lo tel ve lo va. Mimal angin an hruaitu pakhat erawh a lo tel ve a. Hei tunah July ni sawm pariat, Sangni leh sawmhnih leh pathum khan Bengaluru-ah Opposition Party sawmhnih paruk te kal khawm chuan Indian National Democratic Inclusive Alliance a lam tawi India, tih chu an lo din thar leh ta a. Hetah hian Indian National Congress chu lo tel vein Prime Minister nih chu an tum loh thu an sawi a. Mite hlauhthawn ber leadership a buaina chu a awm dawn ta lova, a lawmawm leh zual hle. India Indian National Democratic Inclusive Alliance hian. Vote, Vaibel chi sawm ruk panga vel neiin bjp leh a sangawi zawnpuite hian vote Vaibel chi sawm hnih pathum vel chauh nei nia chhut a ni. Kan tan rual phawt chuan bjp hi kan paih thla thei a ni tih hriain theih tawp i chhuahtlang zel ang u ka lawm e.